Il-kumpanija tiegħek elementi u minn fejn bdiet? Bdiet propjament mill-isptar stess waqt li jiena kont għaddejja minn wara l-operazzjoni. Ovvjament kienet xi ħaġa li xtaqt li bdejta qabel, però emmint li dak iż-żmien kien Nirvera il-waqt li kelli jiena nibda xi ħaġa hekk. Ġifieri hija xi ħaġa iktar speċjali għalija meta bnejta speċi f'mument diffiċli għalija. Kien inni ngħid li nixtieq niftaħ il-kumpanija tiegħi, allura ddeċidejt li nibda naħdem fuqha. Biex naljena moħħi u nipprova nevita li noqgħod naħseb fuq affarijiet negattivi, ppruvajt noħroġ b'xi ħaġa pożittiva u ħdimt fuq xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel. U kif kont indunajt l-ewwel darba hekk li kellimt kanċer kont tant mort tagħmel xi vista jew ct. Jiena kulma, jiena kienet vera b'kumbinazzjoni li sirt naf għax kont mort għand tabib rigward ċertu allerġiji li jkolli Ovvjament fix-xitwa u hekk kien kolli ħafna allerġiji u eh, kombinazzjoni kontetlu li ġieli jintefaħ li jonqi, ovvjament ħabba li mbagħad bl-anzjetà ħsibt li għandu x'jaqsam ma' attakk nervuż jew hekk. U ħass li jonqi u hekk u ħass li ehm, ċesta. Ehm, u mill-ewwel speċi referini biex nibda nagħmel ċertu biopsies u testijiet u rriżulta li kien kanser ġifieri fit-thyroid. Minn hemmhekk, ovvjament mill-ewwel ġimgħa wara daħluni l-isptar biex nagħmel l-operazzjoni. Wara l-operazzjoni mbagħad jisu xi xarejn wara għamilt il-treatment. radioactive iodine. Minn hemmhekk imbagħad jisu komplejt ħajti normali wara l-ewwel treatment. Dis-sena erġajt għamilt xi ultrasounds u immarkaw li għandi xi tikek oħrajn f'għonqi, so kienu ħajerġgħu joperawni. Però mbagħad għamilt PET scan u rriżulta li għandi xi tikek fil-pulmun ukoll, so qalu li jenut li noperawk speċi u mbagħad inħallu l-pulmun kif inhu so tawni treatment ieħor l-istess bħal tas-sena ta' qabel, però kien daqsxejn ta' dożi iktar qawwija. Ovvjament speraw li ħajkun tajnuna kemm għal traces li kelli fonqi u kemm għal traces li kelli li għandi fil-pulmun. Però sfortunatament ma kienx reactive bħala treatment u referewni biex nibda treatment ieħor. Però tru scans u hekk irriżulta li kollox għadu stabbli so qaluli biex għalissa eh, ma nħux dan, dan it-treatment, ġifiri qed on hold. Bħalissa dejjem inizjattiva, nibdu fl-aħħar ftit ġimgħat, li permezz tagħha se jinġabru l-fondi għal Malta Community Chest. Eżatt.
Telaborana daqsxejn dwar din l-inizjattiva xi kemm inġabru flus, pereżempju? Mela le.
Bażikament jiena kif dejjem ngħid aħna bħala familja dejjem tajna donazzjoni għall-istrina kull sena. Ovvjament ma konniex nobsu li ħan niġi bżonnhom aħna. Ovvjament qatt ma tajna b'dan l-iskop taf kif tajna dejjem biex ngħinu l-ħaddieħor. Bażikament trid noħloq din il-fundraiser bl-iskop li għalkemm għandi bżonn jien qed ngħin il-ħaddieħor ukoll u jien għalfat li ngħin il-ħaddieħor iġib li ħafna ferħ. U deċidejt li speċi noħloq dil-fundraiser Ovvjament donazzjoni li s-soltu nagħti jiena jaf ma tkunx biżżejjed so tlabt l-għajnuna tal-pubbliku biex ovvjament inkunu nistgħu niġbru somma sabiħa. Bħalissa s-somma qiegħda 'il fuq minn 6,000, jiġifieri I'm very happy about it, ma stennejtx li Ħa niġbor daqshekk għax għall-bidu ħsibt li għad forsi ħa niġbor ftit minn għand sħabi, forsi xi familjari, però minħabba li tellajt ċert dak il-video ġie xxerjat ħafna u batuli ħafna nies messaġġi ta' kuraġġ, nies li ma nafhomx, nies li forsi għaddejjin mill-istess sitwazzjoni, nies li għadhom ħajibdew il-proċess, għadhom ħajibdew it-testijiet, eżempju. Jiġifieri fl-istess ħin laqatni ħafna ma' nies ġodda li kemm kienu tajnuna li jew anka jien għalihom, ġifieri fl-istess ħin kienet ta' xi ħaġa utli wkoll. Rigward id-donazzjonijiet, għandna kurjżità jekk intix beħsiebek tmur tippreżenta d-donazzjoni MFC. Iva, diġà kkuntattjawni tal-Istrina. Ħa nkun qiegħda hemmhekk dakinhar tal-Istrina nkun qed nirrispondi xi telefons ukoll. Imma ħa mmur intilhom jiena nippreżentagħha jiena dakinhar. Għandek xi appell għall-pubbliku biex jkomplu jikkontribwixxu fil-jum tal-Istrina?
L-unika ħaġa li nista' ngħid hija grazzi tal-għajnuna li sibt sissa u li sibna nitkellem in ġenerali. Għax li kieku ma jkunux dawn il-flus ma nkunux nistgħu nkomplu għaddejjin bħajja normali għax ma nkunux nistgħu nieħdu ċertu treatment. Li ngħid, komplu jagħtu donazzjoni, kemm jista' jkun, kull donazzjoni tgħodd, anke dik sempliċement ta' one euro. Ovvjament ikunu qed jgħinu kemm nies bħali li għaddejjin minn żmien diffiċli biex inkomplu nippruvaw ngħixu l-ħajja normali, nkomplu għaddejjin kif nistgħu.